Убаастабыллаах Тыараһа орто оскуолатын педколлектива миигин кытта бииргэ үлэлээбит ветеран усталлар эһигини бу кэлэн иһэр усталлар күннэринэн ис сүрэхпиттэн ититик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Оскуолабыт Барахаҥҥа төһөлөөх уһуннук үбүлээхтик үлэлээбиппитин киһи саныы-саныы астынар, үөрэр-көтөр. Билиҥҥи коллектив эмиэ биһи тэтиммитин өссө тупсаран үлэлии-хамсыы сылдьалларыттан астынабын. Мин оҕо эрдэхпиттэн учуутал буолар баҕа санаалаах этим, атын ханнык даҕаны лүөччүк, танкист буолар туһунан толкуй киирбэтэҕэ. Тоҕо эрэ учууталлары оҕо эрдэхпиттэн наһаа убаастыы кытта көрөр этим. Ол иһин оскуолаттыыр олорор буоламмын элбэх учууталлар онно так кэлэллэрин-баралларын эс кыра эрдэхпиттэн көрөммүн Сырдык хамаһар үчүгэй даҕаны дьоннор дьаллар диэн астына көрөр буолан араас кыта онтон өй киирбит обулу үстал булуон диир этим. Мин бүйөн тысяча тоғыз жүз бүйөт таллааха нюловой класска үөрэнэ китта киирбитим. Онно так учителым Акулина Николаевна Мордовская ылан Бу бастакы усталым ып-ыраас, сып-сырдык, таҥастаах үчүгэй кыраһыабай баҕайы, онон ас-массыына оскуолабар баран та үөрэнэр этим. Онтон орто оскуола, аҕыс кылаастаах оскуоланы та манна бүтэрэн бараммын Чөркөөххө та тохсус-онус кылаастарга үөрэнэ тиийбитим. Онно ахсаан учууталынан Прокурап Иван Михайлович чахчы үрдээх, тапталлаахтык уонна ылыннарыылаахтык үөрэтэр учууталбыт үһээммин ахсааны идэтиттэн сөбүлүүр этим, онно өссө үчүгэйдик үөрэнэммин математик идэтин ылбытым. тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон биир хаттан алта сыллаахха ЯГУ-га физико-математическай факультекка та үөрэнэн итиилээхтик үөрэнэн бүтэрбитим. Та уонна хаттан алта сыллаахха бу дойдубар хайаан даҕаны үлэлик илиэхтээхпин диэн та ол санаабын толорон ровно место таххан кэргэминээн ааны Манна кэлэн үйэбит тухары учууталынан үлэлээтибит. Учууталлыыр кытта кэммитигэр даҕаны кэлин дириэктэр завуштар да буолбутун тухары биһиги коллективпыт наһаа эйэлээх-иллээх, бары биир сыалга түмсүбүт дьон буоламмыт, үлэбит-хамнаспыт тахсыылаах этэ. тыһыынча тоҕус сүүс толуон тоҕус сыллаахха Россия бастыҥ оскуолата таах аатырыахпытыгар диэри республикаҕа киэҥник биллэн, дальнай бостуокка биһир үлэбит уопута тарҕанан, уопсунан наһаа эллээхтик үллээппит, наһаа истиҥник аныыбын. Оччотооҕу учууталларбын билигин даҕаны да көрдөхпүнэ, бу миигин кытта тэҥҥэ төгүрүлээбит дьоннор диэн ытыктыы, убаастыы да көрөбүн. Билиҥҥи да эдэр ыччаттарга туһайан этиим этэ Учуутал идэтэ билигин өссө сайдыылаах кэмҥэ өссө чиэстэнэр, бочуоттанар, өссө убаастанар идэ буолар иһэр диэн. Онон оҕолор, ыччаттар учууталта буолаҥҥыт кэлэр кэнчээри ыччаттарга билиини, көрүүнү үйэҕит тухары саҕа сылдьын диэн баҕа санаабын этэбин уонна билиҥҥи та кэмҥэ бу учуутал идэтэ чахчы өссө өрө тутуллан иһиэ диэн бигэ эрэллээхпин. Онон чэ бары доруой буолун, бары дьоллоох буолун, үөрэ-көтө сылдьын, олох үтүөтүн кэрэтин кытта көрүн, онно тардыһын диэн ыҥырабын.

Бу үөрэх күн буоллаҕына мин бастаан чиэһин эттэххэ чисто случайно талбытым. Ол кэнтэн буоллаҕына экскурстан саҕалаан пришкольнай лааҕырдарга сайын аайы үлэлээн саҕалаабытым вожатайынан. Ол үлэлии сылдьаммын оҕолордун алтыһаан, олор кытта үлэлээн, бу уже будущая профессия миэхэ кырдьыктыы бассар эбит, иннигитин бу үлэбинэн үлэлиэхпин сөп эбит диэммин уже үөрэх күн саҕалаан ээ сөбүлээн хаҕылаабытым. Онно үөрэхпин бүтэрэн бараммын икки тысяча уон тоҕус сыллаахха бүтэрэн бараммын бэйэм үөрэммит оскуолабар Сунтаарга история учууталынан үлэлии барбытым. Үс сыл үөрэммит оскуолабар ситиһиилээхтик история учууталынан үлэлээн бараммын бу икки тыһыынча сүүрбэкки сылтан тыа орто оскуолатыгар дириэктэр иитэр үлэҕэ солбуйааччындан үлэлии кэлбитим. Бу саҥа идэм буоллаҕына специальныспыттан ураты диэн уруок биэрбэппин, но бу үлэбин ордук ордордум тоҕо диэтэххэ оҕолор туу манна более тесно үлэлиибин, оҕолору конкурстарга бэлэмниибин. Иннэ гынан бу идэ миэхэ больше по душе эбит дии санаатым сөп, чем бу уруок биэрэрбинээҕэр. Былырыыҥҥы аҥа үлэлээн саҕалааппын саныыр эбит буоллахха, былырыын үлэбин ситиһиилээхтик саҕалаабытым. Оҕолор араас булуусунай конкурстарга бэлэмнээммит элбэх ситиһии кэлбитэ. Оскуола оҕолоро бэйэлэрэ дааны наһаа үчүгэйдик көрсүбүттэрэ, коллективтан наһаа үчүгэйдик көрсүбүтэ. Онно бары бииргэ тэҥҥэ үлэлээн, былырыын үөрэх дьылын наһаа ситиһиилээхтик ааспыта дии саныыбын. Онно бу тэҥҥэ үлэлиир дьон баар, коллегаларбар, бу оҕолорбор ол иһин махталлара суох. Түгэнинэн туһанан буоллаҕына бу кэлэн иһэр учуутал күнүнэн үөрөппүт учууталларбын, үөрөппүт преподавателлэрбин учуутал күнүнэн идэлээх күммүтүнэн эҕэрдэлиибин баҕарабын үлэҕитигэр өссө үрдүк ситиһиилэр кэлэ турдуннар махталлаах үөрэнээччилэр куруук баар буоллуннар

Ман бастаан үөрэхпин бүтэрэн бараммын Уус Алдан улууһун Танда орто оскуолатыгар анаан үлэҕэ киирбитим. Онтон онно икки сыл үлэлээн бараммын Кыараҕа орто оскуолатыгар кэлэн үлэлээбитим. Бу үлэлиирим сылларыгар мин уруу бэрэбиэринэн буолбакка элбэх оҕону араас хайысханан дьарыктаан кэллим. Ол курдук араас таһымнаах дакылааттарга оҥоро кытыннардым, олимпиадаҕа кытыннардым. Уоннаттан билигин учуутал идэтин ылбыт ыламмын бу Тыараһа нэһилиэгэр хас даҕаны элбэх үрдүк үөрэртээх үчүгэй быраастары бэлэмнээммин таһаардым диэммин наһаа астынабын ыттым. Уонна төрөппүт оҕолорбун кытта билигин мин бу тэҥҥэ үлэлии сылдьабын. Ол таһынан онтон мин оҕолорум, үөрэппит оҕолорум ол медицина, учуутал эрэ буолбаккалар өссө атын эйгэ науканын кытта дьарыктана сылдьаллар. Мин Чөркөөх орта оскуолатыгар үөрэммитим. Онно миигин биологияҕа Акулина Федоровна Филатова үөрэппитэ. Акулина Федоровна уруоктара наһаа тренер буолааччылар, киһини наһаа умсугутар, тардар уруоктар буолааччылар. Кини үөрэппит методикатын, туттубут технологиятын мин билигин даҕаны бэйэбэр иҥэринэммин, уруоктарбар постоянно туттабын. Ону таһынан мин наһаа истиҥник саныыбын, маҥнайгы учууталбын Александра Есеевна Владимировна. Ону таһынан билигин даҕаны махтанабын үөрэппит, математика үөрэппит учууталбар, билигин даҕаны үлэлиир лидер Розалия Егоровна Левксина.
тынчы тоҕус сытыон икки хыллаахха бүрүтээ педучилищены бүтэрэн баран кэргэмминээн Сергей Гавриловичтыын иккиэн тэҥҥэ Таатта улууһугар анаммыппыт. Сергей Гаврилович физкультура школынан мин булан начальная школа. Ол курдук отут аҕыс сыл устата үлэлээммин уон выпуһу оҥорбутум. Бу үлэлээбит кэмнэрбэр отто саамай дьолум диэн ол уон выпуск тухары элбэх оҕону үөрэтэн, кинилэри үчүгэйгэ, кэрэҕэ угуйан, ыал оҥорон диэбит курдук бэйэлэрэ оттонуга буоллахтара дии, ол да буоллар ыал буоларга эмиэ киһи бэйэтэ саналаах, бэйэтэ үөрэхтээх, үлэһит, хамнаһыт буола, киһи киһи буола үүнэр буоллаҕа. Оттон бу сыллар устатын тухары мин үлэбин олох таптаан туран үлэлээбитим, дьулуһан, дьаныһан туран тоҕо диэтэххинэ би- биирдэ даҕаны үөрэммэккэ, дьонтон уопут ылбакка, үчүгэйи өссө эбии үөрэтиэххэ диэн санаанан наһаа элбэхтик үөрэнэр этим уонна туох баар курстарга Семинардарга барытыгар сылдьар этим. Онно буолла биһитин саамай көҕүлээччи биһимэтэ диэспит Анна Николаевна диэн наһаа үчүгэй методистаах этибит. Хас биирдиибитин кини олох бэйэтин оҕотун курдук бүөбэйдээн, тугу даҕаны быраҕан туран үлэлээбит методистпар баччааҥҥа дылы олох наһаа махтанабын. Кини суолунан биһи үлэлээбиппит уонна ол үлэбит куһаҕана суох этэ. Сүрдээх күүрүүлээх. Онтон оскуолам киэнигэр эттэхпинэ, саамай сирдээччим, миигин үөһэ таһаарсыбыт киһим Екатерина Петровна Чехордунаа буолар. Онтон бэйэм кэлликтиибим олох наһаа үчүгэй этэ. Бары олох өрө күүрэн туран Екатерина Петровна бу олоҥхонон үлэлииргэ үөрэппититтэн ыла бары олох толору бу курсу сөптөөхтүк билээн-көрөн, баһылаан үлэлээбиппит хамнаабыппыт. Онно биһиэхэ дириэктэрбитинэн хас да киһи үлэлээбитэ, но мин Петр Петровичка улахан махталлаахпын, баччааҥҥа дылы кини норуот туһугар, киһи туһугар Оло дэриэбинэтин туһугар патриоттуу туттан-хаптан оннук санааланан үлэлээн кэллэ уонна биһигитини онно батыһыннарда уонна кини бэрээдэгэр биһи наһаа үчүгэйдик үөрэммиппит. Барыта лоп курдук толорорго «Ээх!» диэн баран барар үрэл гына үрэллэн бараммыт ол үлэни толору диэн бары санаабытын күүспүтүн уурар этибит. Онтон оҕолорум тустарынан эттэхпинэ мин билигин оҕолорум син биир Төрөппүт оҕо кэриэлэрэ, кэриэтэ. Үөрэппит оҕолор син-биир эйиэхэ чугастар, киһи билигин өйдөөбөтөх буоллахтарына, хаһан эрэ кинилэр бэйэлэрин саастарын ситиилэригэр өйдүүллэр, учууталларын махтана көрөллөр, таптыы көрөллөр. Онон киһи кэнники бэйэтэ өһөккө үлэлээбит эбиппин, өһөккө ыһырабын биэрбит эбиппин диэн хайдах эрэ үөрэ-көтө Ыйдьаҕын. Онтон дэриэбинэҕэ эттэххэ буоллаҕына, дэриэбинэ үлэтигэр, дьэ, адьас таах олорботох дьоннор буолабыт иккиэн даҕаны, ол курдук туох общественнай үлэ буолар даҕаны, барытыгар кыттар этибит. Особенно кырдьаҕастар кэмитиэттэригэр эмиэ түөрт уон биэс сааспыттан Бары үлэлэригэр барытыгар тэҥҥэ үлэлэһэр этим. Онно сылдьаммыт биһи дьону кытта алтыһан, атын сирдэр норуоттарын, ыччаттарын көрөн, истэн, бэйэбитигэр опыт аҕалан, манна эмиэ ол үлэлэрбитин киллэрсэн, билигин кырдьаҕастар үчүгэйдик саныыллар. Ол эмиэ наһаа үчүгэй. Оттон бэйэм оҕолорум тустарынан эттэхпинэ, оҕолорум барыттан педагогическай үөрэхтээхтэр, үлэлииллэр, хамныыллар, бэйэбитин холбуйаллар. Особенно бэйэбин начальнай кылааска Екатерина Сергеевна билигин холбуйан олорор. Паапатын буллаҕына Сергей Гороевич, Анна Сергеевна уонна Гея Сергеевна. Аһылбыйаллар, онон биир дьоллоох ыаллар буолабыт. Мин учуутал идэтин олох бычыкаайы кэрдэхпиттэн баҕаран тураммын үөрэнэ киирбитим. Бастаан ол педучилищены бүтэрэн бараммын аны Магадааҥҥа аһылгы хайаан да үөрэниэхтээх эбиппин диэн үөрэммитим. Онон бу бүтэһиккэ эттэххэ, учуутал идэтин ыллаххына эн киһилии киһи буоларга иитиллэн тахсаҕын. Уонна ону атын дьоҥҥо аһаҕаҕын. Ол буоллаҕа дии дьол диэн. Онон биһиги бу обществобытыгар олорор дьоҥҥо туһалаах киһи буолбуппунан киэн туттан. Учуутал идэтигэр үөрэниҥ, эһи хаһан даҕаны онтон очоҕоторуоххут суоҕа. Бэйэҕит олоххутугар даҕаны, эбэтэр бу уопсастыбаҕа даҕаны дьоллоохтук олороргутугар саамай сырдык суол буолуо этэ
Мин тыһынча тоҕус сүүс тоҕуһун биир сыллаахха Бүлүүтээҕи педагогическай училищеҕа начальнай кылаас учууталын идэтигэр үөрэнэ киирбитим. Уонна тоҕуһун түөрт сыллаахха бүтэрэн баран аан бастакы учуутал идэбин саҕалаабыт оскуоланан буолар таайамма оскуолата Онтон салгыы дойдубар үһэ андыыга баран, эмиэ алын кылаас учууталынан үлэлээн баран, күн бүгүҥҥэ диэри бу Таатта улууһун Тыараҕа нэһилиэгэр, Тыараһар тоскуолатыгар начальнай кылаас учууталынан үлэлии сылдьабын. Алын кылаас учууталын уратыта диэн биһиги олох аахпат, суруйбат оҕолору ыламмыт, ааҕарга, суруйарга үөрэтэн түөрт сылы быһа уһуйан, элбэххэ үөрэтэн, бэлэмнээн үөһээ кылааска таһаарабыт. Онтон эмиэ хаҥаттан эмиэ аахпат суруйбат оҕолору ылан чэ итинник үлэбит үлэлиирбит былаһын тухары хас да көлүөнэ ыччаты итинник ааҕарга суруйарга үөрэтэн таһаарбыппыт бу биһиги начальник класс учууталын ураты буолар Мин бэйэм үөрэппит учууталларбын, чуолаан маҥнайгы учууталбын Наталья Матвеевнаны уонна үрдүкү кылааска үөрэппит учууталларбын, кылааһым салайааччыларын Татьяна Прокопьевнаны, Лариса Ариановнаны бу кэлэн иһэр учууталлар күннэринэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин уонна барҕа махтал тылларын этиэхпин баҕарабын.
инчэбит бааллаах сылфу институт математики информатики бүтэрбитим. Бастакы үллээбит оскуолам Горный, Дьикимдэ диэн деревняҕа үллээбитим. Опытым төрдүс сылым быйыл кыратахпыттан математика уруогун бэйэм сөбүлээн үөрэнэр буоламмын бу диэн талбытым диэххэ сөп. Онно бэйэм учууталларбын ылан көрдөххө сепалына Амма лицейын бүтэрбитим бэйэм. Сепалына мин классный руководителем уонна математика учуутала этэ миэхэ. Уонна киниттэн кытта кини көмөтүнэн үөрэххэ киирэммин ийэбин чөтүк туттаран бу үөрэхпин бүтэрэммин бу лии дьылын. Тан үлэбин сөбүлүүбүн, оҕолору кытта үллииппин, алтыһарбын, түгэнен туһанаммын, бэйэм өйөппүт учууталларбын, учуутал күнүнэн аҥардангибин, бэйэм урукку лии дьыл коллегаларбын эмиэ келихпин баҕарабын. Онно барыгытыгар кытаанах доруобуйаны, онно дьолу.

курдук Римма Алексеевна Алексеева, Лидия Николаевна Охлопкова диэн химияҕа биһиэхэ эпидэркээн учууталхаҥа үөрэҕин бүтэрбит учуутал кэлбитэ. Ол миигин химияны үбүлэтэн бастаан олимпиадаҕа кытыннарбыта. Онтон дьөһүбүлээҥҥин наар киниэхэ дьарыктанамын бу. Онтон кэлин Галина Ивановна Николаева үөрүппүтэ. Онтон холобурламмын химическэй отделениеҕа оччотооҕу хаҥа холбуута тоҕуон үс сыллаахха ону бу химическэй отделение аһыллыбыт диэн этэннэр онтон үөрэххэ киирбит тоҕуон бес сылга уонна оттон түгэнинэн туһанаммын маҥнайгы учууталбын саамай убаастыыр уонна таптыыр учууталбын уонна холобур оҥостор киһибин Софья Семеновна Пахомованы билин кини дэбитиргэҕэ билигин даҕаны үлэлии сылдьар киниэхэ эҕэрдэбин улахан учуутал күнүнэн профессиональнай бырааһынньыгынан эҕэрдэбин тиэрдэбин уонна туох баар үөрэппит учууталларбар махталбын уонна эҕэрдэбин тиэрдэбин
Мин кыра эрдэхпиттэн үстал буолуохпун наһаа баҕарбытым, тоҕо этэргин, ийэм эмиэ учуутал этэ, эдьиийим эмиэ учуутал этэ, күтүөтүм эмиэ учуутал этэ. Кинилэри наар бэйэбин өйдөөхпүттэн быһа көрө сылдьабын, истэ сылдьабын хайдах кинилэр бэлэмнэннэрин, оскуола хайдах тутта-хапта сылдьалларын. хайдах быһааралларын мин ол иһин кырайдахпыттан хайда эрэ учуталлар истэригэр улааппыт буолан эбитэ дуу кырайдахпыта хайдан учутал булуохпун баҕатым сөп аны кукулаларбын дьэ учуталлаан аай биэрэбит биэрэбит молиин буолуо баҕар учутал булуохпун молиин кырайдахпыттан учуталга барабын диэн ону хаалан хаалбыт бэйэбин программалаан кэспиппин быһылаат уонна учутал буолбуппун олох ким симмэппин тоҕо диэтэргин наар оҕолору кытта сылдьабын, оҕолору кытары алтыһабын. Мин кинилэртэн бэйэм эрэ билиибин биэрбэккэбин эрэ, кинилэри кытары бэбиккэчитэр буоламмын, олоҕу кытары тэҥҥэ баран иһэр курдук сананабын, потому что horror моменнарга оҕолор биһигиннээхтэр, биһигиннээҕэр продвинутые, развитые, Аһаа, онтон холобура наука өттүнэн баардахха биһиги кинилэргэ эмиэ элбэҕи биэрэр буоллахпытчыбыт да дии. Олень как бы взаимоучеба диэбит курдук сэ взаиморазвитие диэбит курдук атаат мин оскуоланы аҕам бес сылаакка бүтэрэн бараммын сразу хабаровскайдааҕы педагогическай институтка киирбитим туттарсаммын онно бес сыллаан бараммын миигин саха этигэр анаабыттара потому что хабаровский тайпы институт ол буолна атын регион диэнсэ онаһаха эриэр кэлбиппэр миигин Тырасинская средняя школа Алексеевский улус диэн үппуттара направляйдааннар икаанан онтоota мин ол направлениемынан бу кэлбитим онно бачааннылар сылдьабын туппутум торуоска диэбит курдук туохпун дааны уларыппакка сылдьабын физика учууталынан лябкин кытык үлэлии сылдьабын учуутал буолар баҕам диэн оскуола дьаның саамай сөбүлүүр учууталым математика учууталлаах эһэ билиҥҥэҥи лойдүйун сергена клавдия иннокентьевна диэн кини хаһан даҕаны олорбут ыырбат этэ хаһадаабат өйдөөбөтөххүн ыллаана бэйэтигэр индивидуальный тиэн кэпсэтэххинаа үчүгдүк баар этэ ону биһи кылаас оҕото барыта кинини хайдах эрэ ордорор этибит Үчүгэй элбэхтик быһааран үөрэтэр этэ, ол иһин буолуо, биһи кылаастан техническэй үөрэххэ элбэх баайаҕа киирбиппит сирбит үт буолан бүтэрбиппит, онтон уон оҕото техническэй үөрэхтээхпит, испитигэр даже туохтар учуонайдар, физика, математика, наука учуонайдара кытары бааллар. Мин холоро бииргэ үөрэммит оҕолорум Москваҕа преподтыыр дьаллар икки университетка быспытыгар холобура летчиктаах пилоттаахпыт ол учуутал үлэтэ зря барбатах ханнык оскуоланы мен буллаҕына бүтэрбитим мен бэйэм төрдүм булунский улуус село найбадиммин аны караулахская средняя школа диэн найба атын икки саата холобура хара улаах диэн Аҕам бэс сылаахха бүтэрэн бараммыт, оннук үөрэххэ киирбиппит. Бары онон-манан Россия очолорго сысыар булла дии, центральный куораттаргар үрүө-тараа тарҕаһаммыт. Оннук үөрэммиппит. Билигин түгэннэн туһанан бу буолара турар учурал күнүнэн Виргүл Ирка Легаларбын, мен же кудуксалыы дьэ биир үөлэннээхтэрбин, Эҕэрдэлиибин, үлэҕит ситиһиилээх буоллун уонна оҕолоргут эһиэхэ, үөрэппит оҕолоргут эһиэхэ благодарнай буоллуннар. Үчүгэй истигэн, нигини өйдүүр, истигэн да буолбатах баҕани иннинэ учуутал сыратын өйдүүр, учууталга көмөлөһөр наһаа үчүгэй төрөппүттэри баҕарыам этэ.
учтал быһыытынан кэпсиир буоллахпына бэйэм кыра ааспыттан хаалан алын классическа үөрэнэр анчаммын уже учтал буолуохпун баҕарабын диэтим тоҕото биллэрэ буолуо тоҕо этэххинэ төрөппүттэрим иккиэн учталлар этэ Урукку кэмҥэр киһи учуутал быраас уонна бырадабыас интэрээл буолар. Ол гынан мин кыра эрдэхпиттэн оҕону кытта оонньуубуттан даҕаны наар учууталлаах буола оонньуур этим. Онтон кэнники толкуйдаан көрдөххүнэ, киһи ылбыт киһи уларыйан өпөөбүтэ буолуоттан атын талбылым бэбдээх эдэр буолбатах эбит дии буоллахха Но тоҕо эрэ мин кэнники бу бүппэ биэс сыл үлэлээтим эрээри атын идэҕэ көрүөхпүн баҕарабын диэбит эбиппин. Гай. Онтон учуутал буолар ыарахаттардаах даҕаны, үчүгэйдээх даҕаны биһи кыра класс оҕолору кытта үлэлиибит, онон оҕону кытта оҕо буолан үлэлиир эмиэ биир үчүгэй уонна ураты идэ буолар. Бу өйдөөбүт учууталлар күннэринэн дьиэлэр өйдөөбүт күнүнэн да учууталлары, коллегаларбын, бэйэм үөрэппит учууталларбын Анна Ыстаапьевнаны, Федорун Толунаны бу бэлиэ күнүнэн эҕэрдэлиибит. Энерге, здоровье, кытаанах доруобуйаны, дьоллоох олоҕу.
Олоххо баар сырдык сыһыыгар ыраах угуйар ыллык суолгар эн көрсүөҕүҥ дьоһун дьоннору, учуутал идэлээх сүрэхтэри. Учуутал эрэли күөттүөҕэ, кыната кыһана үүннэриэ, угуйа үрдүккэ көтөргө, кэлэргэ кэскил түстүөҕэ. Сыралаах үлэнэн сирдиэҕэ, сыллаата билиини биэриэҕэ, олоххор өтөөнү үксэтиэҕэ, айаҥҥар атаара хаалыаҕа. Махтал эйиэхэ күн сырдыкка, олохпут аартыгын аспыкка. Махтал эйиэхэ, учууталга, сүрэҕин сылааһын биэрбиккэ. Хас биирдиибит олоҕугар учуутал олус улахан оруолу ылар. Дьиҥнээх учуутал киһи дууһатыгар, Өйүүргэ санаатыгар оһоҕун тухары хаалар. Учуутал үлэтэ уустук ол эрээри олус үтүөкэн байаҥнаах. Эһиги оҕо тулалыыр эйгэтин билэргэ, бу олоххо бэйэтэ булунарыгар, ыарахаттары көрүү, бэйэтин санаатын көмүскүү үөрэнэригэр көмөлөһөҕүт. Эһиги оҕоҕо билиини биэрэри, толкуйдуурга үөрэтэри таһынан үтүөҕэ-кэрэҕэ буһуйаҕыт. Хас биирдии үөрэнээччигэ сылааскытын иҥэрэҕит.

Оттон ол тыллаахха нам педучилищеҕар ээ үөрэххэ киирбиппит миигин Прокофий Дмитриевичтыын табаарыскына ээ онно тиийэн төрт-түөрт сыл үөрэнэн барыта этэҥҥэ үчүгэйдик үөрэнэн төрүтэ-тоҕус сүүс аҕыс сыллаахха үөрэхпит өмүтэрэн дойдубутугар ээ кэлбиппит үлэлии. Ээ учуутал идэтэ диэн оттон мин бэйэм Оччоттон убаахтаах, элбэхтик уруһуйдуур, уһанар буоламмын этиилэни талбытым. Итиннэттэн «Изо чтения» диэн исписээнэски үөрэммитим. Онон буолаттаҕына биһиэхэ училищебытыгар үрдээх элбэх билиини биэрбиттэрэ. Учууталларбыт наһаа үчүгэйдик олох оскуола курдук үөрэтэллэр этэ. Иннигин оттон оҕо барыта улаханнык сайдан, биһиги исписээнэспитин толору билэ-көрө оскуолаҕа тарҕаспыппыт. Кэлин буоллаттан бу үлэлии сылдьаммын Хабарскайга пен институтугар эмиэ үрдэтиммитим. Эмиэ Прокопий Дмитриевскиин икки бараммыт, онно эмиэ ити үөрэҕи заочно үөрэнэн Бүтэбиппит. Ол ынахталлаах. Ити уонна ол ити кэмҥэ мин харбалаах үлэлии сылдьар этим оскуолаҕа. Ол кэнниттэн дьэ бу дойдубар аҕуһа этти аллаахха көһөн кэлбиппит. Манна кэлэн дьэ олохсуйдахпыт. Маннык ылан бу коррекционнай оскуола аҕа Павла Павлович Сабарайкын туруутуччуталынан ыла дьэ үлэбит-хамнас былдьа оҕолорго бэйэбит билиибитин биэрэн үлэлээбиппит-хамсаабыппыт, элбэх оҥоһугу оҥорор этибит, маһыҥы таһаран атыылыыр этибит, ол харчытынан инструмент, мастерскойбутугар инструмент ылар этибит. Оттон кэнники баҕа баҕас завуч оҥорбута. Ол да буоллар син биир чааһым миэнэ трук труд этэр оҕото аҕыс чааһым. Ордук үлэлээн түөрт сыл саабыстаан бараммыттан аны нэһилиэкпэ баһылыктыы барбытым. Оттон тоҕуон аҕыс сыллаахха бүтэн төттөрү оскуолаҕа кэлэн Үлэлииргэ икки тыһыынча биис сылтан дириэктэр буолбутум. Ити дириэктэргэ түөрт сыл үлэлээтибит. Ити сыл түөрт сыл үлэлэрбит үлэлэйбитигэр биһи манна коллектив барда сөбүлэһэн дьоттон барда бэйэбит күүспүтүнэн биһиттэн биирдэ үс хаччы көрүллүбэтэх кэмигэр көрүллүбэт кэмигэр биһи олоро отпуск диэн үлэлиир миэстэлээх оҕолор отпуска тутаан оҕолор суунар уонта тахсоҕор тэҥҥэ киирэ суунар баанньыбын тутан икки боксалаах гараж тутан территориябытын барыта хаптаһын күрүөнэн күрүөлээн ааппытыт суолбутут суруйа сэтгиттик үлэлээпит аны таһынан бас бастакы сылбар дириэткэрдии киирээттэҕинэ Акулина Михайловна Игасова сайыл кутурар үс дьиэтин биэрэн ону биһи продуктугар ампаар оҥорбуппут Итирдэ уонна ата ээ тугу элбэҕи диэхпитий да билигин оскуола баатата ирдээҕин тулуста. Манна холобур урукку буолбатах, урукку территориябытыгар үс эргэ дьиэ турбут буоллаҕына, билигин онтон икки эргэ дьиэ таһыах, биир кырдьаҕас кулууппут дьиэтэ билигин кухня буолан, спортзал буолан турар. Инникитэ оттон биһи дириэктэрдэрбит Анна Николаевна даҕаны, Амписа Афанасьевна даҕаны манна оскуоланы туруорустулар. Ол туруорсуулара син өйөбүллээх. Сотору кэминэн биһиэхэ таас оскуола тутуллуо диэн эрэллээхпит. Оччотугар буоллаҕына дьэти эргэ дьиэлэрбит барыта эмиэ көтүллэн, оҕолор олорор усулуобуйалара, үөрэнэр усулуобуйалара наһаа тупсуо этэ диэн. Эрдэ мин эмиэ директордыы иһэн оскуола тура сылдьыбытым. Онно алта уон миэстэлээх мас тутууну проекка программаҕа киллэрэ сылдьыбыттара, республиканскай программаҕа. Ол тутууну мин Анна Николаевнаҕа этэ сылдьыбытым. Ону эккирэтиспэтэхпит үчүгэй диэн. Тоҕо диэтэххэ билигин мас тутуу оскуолалаах буоламмыт, баҕар, бытаас оскуолаттан иһин матыа этибит диэн санаалаахпын. Уонна бу учуутал күннэринэн бары оскуола үлэһиттэрин, нэһилиэгим дьоно тиэх үлэһиттэригэр тиийэ барыларын бу учуутал күнүнэн оскуола бу сыралаах үлэтигэр үлэлии сылдьар дьону эҕэрдэлиибин уонна инникитин иһи үлэҕит ситиһиилээх буоллун, бары доруобай буолун.
Мин Тыыраахтааҕы коррекционнай интернат-школаҕа начальнай класс учууталынан он икки сылбын үлэлиибин. Ол иннинэ устататааҕы орто оскуолаҕа технология учууталынан, детсад воспитателынан үлэлээтим. Намнааҕы педагогическай колледжы икки тыһыынча үс сыллаахха бүтэрбитим. Ол кэнниттэн пединституту икки тыһыынча сэттэ сыллаахха үөрэнэн бүтэрбитим. Ол кэннэ манна кэлэн бараммын олигофрена педагог идэтин эмиэ баһылаан баһылаабытым. Манна үлэ биэрбэр буоллаҕына начальнай кылааска араазанаммытым. Онно үлэлииргэ биһиги оскуолабытыгар наһаа ыарахан, туох буолуохха наада? Оҕолору таптыыр буолуохха наада, тулуурдаах буолуохха наада, тугу элбэх сыраны эрэйэр үлэ буолар. Манна араас диагнозтаах, ыарахан диагнозтаах эн оҕолор кэлэллэр. Алта сылы быһа мин аутист оҕолору кытта үлэлээбитим. Кинилэр билигин уже ахсыс кылаастар. Үрдээҕин туохха, олоххо бэйэлэригэр, бэйэлэрин дьиэлэрин истэригэр үлэлиир-хамныыр быһаарсар буолан тахсаллар. Эн кыра эрдэхпиттэн эр учуутал буолуохпун баҕарар этим, оҕолору кытта учууталлаах оонньуур этим, кылааснай ырааһынай туох оҥостоммун, кылаас оҥостоммут дьиэбэр оонньуур этим, дьэ Ыксаана бөҕөтүн туруортуур этим, куукулаларбар тиийэн курдук, уонна оттонор баҕа санаабын толороммун, онно пиэт үөрэххэ үөрэнэбин уонна билигин үлэлии хамныйан аччабын. Түгэнинэн туһанаммын бары бииргэ үөрэммит оҕолорбун, үөрэппит учууталларбын, манна бииргэ үлэлиир коллегаларбын бары идэлээх бырааһынньыкпытынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин.
Мин Бүлүү педучилищетын бүтэрэн манна кыйга тыйынча тоҕус саҕуон бир сыллаахха алын кылаас учууталынан алынан кэлбит. Уонна учуутал миэстэтэ суох буолар, буолбаҕын аан анаммытым. Учуутал миэстэтэ суох диэннэр манна кыйыга баран иитээччинэн коррекционнай оскуолаҕа үлэлээн онно кэлбитим. Иккиэн кэлбиппит. Ону ити тыынча тоҕус билигин санаан көрдөхпүнэ, хайдаан ырааппыт эбит. барыта уопсай аҕам биэс сылтан аахтахпына төрдөн икки сыл. Бу төрдөн икки сылтан отут икки сылын бу коррекционный школаҕа үлэлээтим. Бастаан икки сыл иитээччинэн, онтон учууталынан. Оччолорго бастакы директорым Николай Трифонович этэ, сүрдээх сымнаҕас Албаай майгылаах киһи көрсүбүтэ. Эдэр киһи үөрэ-көтө көрсөн, олохтоон. Ону бастакы сылбытыгар иккиэн Вера Лукавлова Вера диэн кыстыҥ кэлбиппит күлүттэ. Ону кэлэн ыалга олорбуппут. Онуттан эдэр киһи этэргэ ылата наар ыалга олорон билбилин даҕаны ханнык баар ыччат туспа олоруон баҕарар диэн. Ол курдук биһиги балаҕан кыргыттара диэн сүҥкүк буолуо балаҕан кыргыттара диэн дэнэбит билиҥҥээҥҥэ диэри икки сыл иитээччинэн үлэлээн бараммын Сабарайкин Василий Васильевич директорынан үлэлии сылдьар кэмигэр математика учууталынан анаммыт. Оннук үлэлээммин холобура оскуолаҕа үлэлээн бараммын уонча сыл уонча сыл орто оскуолаҕа Хаҥаласка бараммын үлэлии сылдьыбытым. Онтубун билигин хайдах эрэ саныыбын онно киэҥ сиргэ киһи баран үөрэнэн үрдүк үөрэх алын кылаас үрдүк үөрэҕин бүтэрбитим Уонна туох учуутал быһыытынан сайданына кэллим дии санаабытым бэйэбин. Онтон кэлэн бу икки тыһыынча биэс сыллаахха төттөрү үлэлээбит оскуолабар үлэлии киирэммин тугунан директорынан анаммыт. Директорынан он биэсчэ сүпэ биир сыллаахха диэри үлэлээбитим. Он биэс он алта сыл буолар ол. Онтон билигин бу билиҥҥи кэмҥэ бу иккис сылбын математика учууталынан эмиэ салгылыы сылдьарым. Бу буолаары турар учуутал күнүнэн бииргэ бу дойдуну булбут дьүөгэлэрбин, учуутал кыргыттары Изабелла Николаевнаны, Валентина Ивановнаны идэлээх күннэринэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин уонна томпоҕо олорор бииргэ бу дойдуну булбут дьүөгэбин Вера Накинчевнаны идэлээх күҥҥүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэбин тиэрдэбин. Уонна бу туох диэхпин сөбүй? Бэйэм үлэлиир коллективым учууталларыгар ситиһиини баҕарабын. Оскуолабыт инники сайдыылаах буолуо дии саныыбын. Билигин биһиэхэ директорынан Мин кэннибиттэн Анфиса Афанасьевна үлэлии сылдьар, сүрдээх үчүгэйдик үлэтин саҕалаата. Онно биһи оскуолабыт олох маннык улууска соҕотох гынан баран, ураты оскуола буолан, ирдэбилэ улахан. Ол иһин буоллаҕына ирдэбилэ учууталлартан даҕаны, төрөппүттэртэн даҕаны, оҕолортон даҕаны туора биһиэхэ наһаа ирдииллэр. Оҕолор хайдах туһалаах обществоҕа туһалаах буолан тахсаллара хайдах оскуолаҕа үөрэнэлэр ирдэн буолаҕа дии онон боллооно мин инники инникитин бу сотору күн биир үлэлээн бүтэбин бэтэрээн буоллаҕым дии төрдүөн төрдүөн икки сыл буолла диэтим дии төрдүөн икки сыл устата үлэлээбит оскуолам инники сайдыылаах буола диэн эрэллээх

Аһыллахха государственнай университет аҕа тылын санаатын бүтэрэн бараммын идэбинэн үлэбин саҕалаабытым. Билигин уже идэбинэн үлэлээбитим билбэттэр тахса сыл буолла. Араас таһымнаах оҕолору иитэн-үөрэтэн кэллим. Оннуттан үс тылга хаамай үсүгэйэ диэн оҕо олоххо миэстэтин булан үлэһит буолан үүнэн сайдан тахсарыгар бу учуутал саамай үлэтин түмүгэ буолар дии саныыбын. Учуутал идэтин мин бэйэм учууталларбыттан учууталларбын үөрэппит учууталларбын көрөммүн кинилэр курдук буолуохпун баҕараммын талбытым. Мин үөрэппит учууталларым Анна Петровна Чохордуна уонна Валентина Романовна Николаева биһигини сүрдээх чуддук үөрэппиттэрэ. Онон түгэнинэн туһанан үөрэппит учууталларбын эмиэ барыларын бу кэлэн иһэр учууталлар күннэринэн биитик истимник аҕам төлүүбүн.
Убаастабыллаах Матвей Николаевич Турнин аатынан орто оскуола учууталларын, директор Петр Васильевич Полускины, Тыараһа коррекционнай оскуола учууталларын, директор Анфиса Афанасьевна Никифорованы коллег күндү коллегаларбын барыгытын идэлээх күммүтүнэн, учуутал күнүнэн итиитик, истиҥник эҕэрдэлиибин. Мин учуутал буолуохпун оҕос эрдэхпиттэн баҕарар этим. Учуутал идэтин баһылаары Бүлүүтээҕи педагогическай училищеҕа үөрэнэ киирбиппит. Ону бүтэрэн баран кэргэмминээн бастаан Верхоянскай улууһун Суордаах нэһилиэгэр учуутал, начальнай кылаас учууталынан үлэлээбитинэн барбыппын. Онно биэс сыл олорон үлэлээн баран, дойдубут Дойдубутугар Таатта улууһун Тыараһа нэһилиэгэр көһөн кэлбиппит уонна онно миэстэ баарынан мин саха тылын уонна литературатын учууталынан Герасим Назарович физрук, воспитатель идэтинэн үлэлээбитинэн барбыппыт Бу коррекционнай оскуолаҕа өй-санаа өттүнэн мөлтөх, доруобуйаларын туругунан эмиэ аһаах оҕолор кэлэн үөрэнэллэр этэ. Маннык оҕолору атын оҕолортон хаалларбат туһуттан биһиги олус кыһаллан, кинилэри таптаан, кинилэри э үрдүккэ көтүтэр гына иитэр этибит. Ол курдук саха тылын конкурс, саха тылын уонна литературатыгар ыытыллар конкурстарга барытыгар кыттар этибин. Улуустааҕы эрчим ааҕыыларгар Корксанов оскуола оҕолоро лауреат, дипломант буолан үөрүүбүт үксүүрэ. Ону таһынан республиканскай тыыннаах тыл прозанан кэпсииргэ кытары кыттан биһиги оҕолорбут эмиэ үгүс ситиһиилэнэллэр этэ. Учуутал, кырдьык даҕаны, айылҕаттан анаммыт, бэриллибит, талааҥҥын таһаарар эрэ буоллаххына босхолоҕо учууталына үлэлиэххин сөп. Учуутал, кырдьык даҕаны, оҕолорун таптыахтаах, оҕолоругар киэҥ билиини биэрэ сатыахтаах, оҕолор улааттахтарына, олох киэҥ аартыгар таҕыстахтарына, бэйэлэрин сэнэммэккэ бэйэлэрин олохторун булуна үөрэнэллэригэр биһиги иитэн, үөрэтэн таһаарабыт. Оскуолаҕа түөрдөн биэс сыл үлэлээн, пенсия тахсан билигин сынньалаҥҥа олоробун. Оскуолаҕа үлэлиир кэммэр Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, Таатта улууһун үөрэҕириитин сайдыытыгар кылаатын иһин бэлиэлэринэн наҕараадаламмытым. Убаастабыллаах учууталлар, эһиэхэ Учуутал күнүнэн итиитик истиҥник өссө төгүл эҕэрдэлээн туран барыгытыгар үлэҕитигэр ситиһиини, оҕолоргут эһигини иһиттиннэр, эһигини убаастаатыннар диэн баҕа санаабын тириэрдэбин.
Мин Егор Атитянов Петр Владимирович, технология учеталабын. Бэйэм оҕолору иискэ үөрэтэбин. Бу коррекционный оскуолаҕа мин икки тыһынча уһайта ыллаахха технолог учеталын үлэлии киирбитим. Биһи оҕолорбут үөрэтэргэ наһаа уустуктар, тоҕо диэтхэ билэр дорук ыыран хааччыктаах оҕолор. Ону үксүн үрдүк класска кыттарын үөрэтэбин. Иистэнэргэ үөрэнэбит, элбэх выставкаларга кыттабыт, элбэх миэстэлэри ылбыппыт. Ону мин бэйэм идэбин хайдах талбытым, идэбин соһуччу талбытым. Манна көһөн кэлэн бараммын, онно идэбин улартаммын талыы сылдьабын. Ийэм эмиэ учуутал, элбэх хыл орто оскуолаҕа учууталынан эмиэ туруут, туруут уонна тоҕо эбии үөрэхтээһин учуутала этэ. Онно батыһым эмиэ учуутал буоламмын, билигин үлэлиир кыйыгы оскуоланы бүтэрбитим. Маҥнайгы учууталым буолаама Литвинцева Изабелла Николаевна диэнтэй, кини биитинэн бастакы кылааска ылан түөрт сыл илдьэ сылдьыбыта. Онно түгэнинэн туһанаммын кэлэн иһэр учуутал күнүнэн бииргэ үлэлиир коллегаларбын, бастакы үөрэппит учууталбын, эрдэ үөрдэ сылдьыбыт учууталларбын эмиэ Браминнан эҕэрдэлиибин. Доруобай буолун, дьоллоох
Учуутал идэтэ баар идэлэртэн биир саамай бочуоттаахтара, баспыннара биһи киэн туттар идэбит. Мин тоҕо учуутал идэтин талбыппын диэтэхпинэ, ол барыта мин бастакы учууталбыттан Варламова Анна Иннокентьевнаттан төрүттээх. Кини биһиэхэ бастакы кылааска хайдах курдук нарыннык туттан, хайдах курдук үчүгэй таҥастаах-саптаах киирбититтэн күн бүгүҥҥэ дылы ол харахпар олорон хаалбыт. Кини үөрэтэрэ, кини такайара, кинини биһиги оҕо хараҕынан ымсыыра көрөрбүт, ол барыта миэхэ учуутал буларбар төрүт буолбута Онус кылааһы бүтэрэн бараммын, мин аҕыйах хыл дайааркалаабытым. Ол кэнниттэн бу Екатеринбурдааҕы педагогическай институкка хаһан да билбэт идэбэр коррекционнай педагогика диэҥҥэ үөрэнэ тиийбитим. Үөрэнэ тиийэн бараммын биирдэ эрэ билбитим бу олигофрена педагогика диэн өй өттүнэн хаалыылаах, кэһиллиилээх оҕолору кытта үлэлиир идэ буоларын. Ону тиийдим даҕаны хайыахпынай, үлэлээбит үөрэннэҕим дии. Үөрэнэн бараммын Онно үөрэнэр эрдэхпитинэ биһиэхэ спецпсихология диэн баар этэ, анал психология. Ол онно преподавательбыт олох эрдэттэн эппитэ: «Эһиги бу наһаа уустук үлэҕэ үөрэнэн эрэҕит, эһиги бу идэни дьиҥнээхтик таптаатаххытына эрэ салгыы үлэлиэххит. Онон эрдэттэн эһиги хайдах курдук ыараханын биллигит-билигин, онон дьэ бэйэҕит сыаналаныҥ» диэбитэ. Биһи салгыы үөрэнэ хаалбыппыт. Мин үөрэхпин бүтэрэн бараммын бу куорат министерство тугунан анабылынан бу тыараһа коррекционный школатыгар логопед быһытынан үлэлии кэлбитим бастакыбын онтон үс сыл үлэлээн бараммын ыал болон ийэ болон олорон тахсыыбар мен уже туох Иитэр-үөрэтэр үлэҕэ дириэктэри солбуйааччыбыһытынан үлэҕэ киирбитим. Ол онно уонтан тахха сыл бэйэм санаабар оттон үрдээҕин бэриниилээхтик, туох баар билиибин-көрүүбүн барытын биэрэммин, анааммын үлэлээбитим. Бу сылларга оттон туох барыта киһи кадртан, идэттэн, киһи бэйэтин киһи билиититтэн тутулуктаах диэммин, бэйэм үлэлиир учууталларбын барларын түмэммин дефектологическое обучение диэммин бэйэм оскуола иһинэн анал үөрэхтээһин ыыппытым. Ол кэнниттэн бу үгүс учууталлар бары үрдүк үөрэххэ киирбиттэрэ. Ол кэнниттэн өссө Альгафрена педагог диэн иккис идэни ыланнар билигин оскуола барыта аҕабонтан тахха барыһыана Альгафрена педагог идэлээх учууталлар үлэлии сылдьабыт. Коррекционнай оскуола уратытын оттон биһиги бу нэһилиэкпит олохтоохторо бары үчүгэйдик билэллэр. Э, бу сүрдээх ыарахан үлэ, сүрдээх ол гынан баран э, туох благороднай диэххэ нууччалыы эттэххэ, бу айылҕаттан кэһиллиилээх оҕолору үөрэтэр наһаа уустук. Оннуттан билиҥҥи кэмҥэ ити уустук оҕолорбут өссө уустугуран иһэллэрэ биһиэхэ холобура үлэбитигэр биһиги таһыммыт үрдүүрүгэр эмиэ туох биэрэр инники соруктары туруорар. Ол иһин билигин биһиги элбэх курстарга үөрэнэр эбит. Ол курдук бу аутист оҕолору кытта үлэлииргэ биир саҥа хайысханы эмиэ бары баһылыырга күһэллэбит. Онтон дьэ учуутал диэн Этэргэ дылы, оҕону дьиҥнээхтик таптыыр уонна идэҕин дьиҥнээхтик таптыыр эрэ буоллаххына дьиҥнээх учуутал буолаҕын. Оттон ону биһиги өйбүтүгэр, санаабытыгар, олох сүрэхпитигэр ылыннахпытына, ити барыта кыаллар суол уонна оттон оннук үлэлээн кэллибит даҕаны дии саныыбын. Билигин биһиги оскуолабыт оттон эһиги билэргит курдук республика, улуус, ону таһынан российскай ити туох баар кыаллар куонкурстарга иһин кэтиэхтэн да буоллар кыттаммыт эмиэ биир бэйэбитигэр үрдүк ситиһиилэри аҕалабыт, оҕолорбут олоххо бэлэмнээх тахсалларыгар, эбэтэр кинилэр бэйэлэрин көрүнэллэригэр, бэйэлэрэ бэйэлэрэ дьон тэҥинэн тэбис тэҥҥэ сылдьалларыгар, салгыы үөрэнэллэригэр кинилэргэ биһиги кыах биэрэбит. Онон оттон бу эдэр педагогтарга киһи туохтаан тоһоҕолоон этиэн сөп. Үлэ хаһан баҕара ыарахан уонна бу учуутал үлэтэ наһаа эппиэтинэстээх. Оҕо инники дьылҕата, оҕо олоҕу көрүүтэ, барыта бу учууталлар илиилэрин иһигэр бастакы олуга ууруллар дии саныыбын. Онон итини толкуйдуур, өйдүүр учууталлар, эдэр педагогтар салгыы үлэлээтэхтэринэ олох биһиги киэн туттар, биһиги бу мин билигин бастакы учууталбын истиҥник, олох күндүтүк саныырым курдук, эһиги эмиэ оннук иитиллэн, үөрэтэн, туохтан сайдан тахсыаххыт. Мин бастакы учууталым билигин тоҕус уон саастаах, биһикини кытта билигин да күндүгүнүөр дылы сибээскин быспаппын. Аҕа уон биэс сааһыгар юбилейыгар ыҥыран бырааһынньыкка сылдьан биһиги махтал тылларбытын барытын этэн, киниэхэ улахан биир долгутуулаах түгэни оҥорон турабыт. Ол курдук эһиги эмиэ Бу сааһыран толордоххутуна эһигини эмиэ иитээччи үөрэнээччилэргит инник куруук күндүтүк саныы сылдьалларыгар баҕарабын. Мин учуутал быһыытынан өссө үүнэн-сайдан таххарбар биһиэхэ манна эрдэттэн үлэлии сылдьар коллегаларым ааттарын бүгүн хайаан да ааттаан ылыахпын баҕарабын. Ол курдук бастатан туран кэлэрбэр үлэлии сылдьыбыт завуч Николай Васильев Анасьевич, дириэктэрбит Слепцов Николай Трифонович Уоннаттан нуучча тылын учуутала Собакина Варвара Иннокентьевна, үлэлии сылдьар саха тылын учуутала Турнина Ниновановна, математик Евдокия Михайловна, уоннаттан биһиги олох киэн туттар биир республика биллэр учууталбыт Ульяна Васильевна. Дьэ кинилэр курдук учууталлар баар буоланнар миэхэ күүс-көмө буолбуттара уоннаттан кинилэр бэйэлэрэ такайыллан өссө даҕаны оҕону иитиигэ наһаа улахан оруоллаахтар уонна Оҕону элбэххэ үөрэппит, суолларын сирдээбит дьоннор саамай бастакыба кинилэр буолаллар. Уонна бу кэлээри турар учуутал күнүнэн бииргэ үлэлиир коллегаларбын, үлэлээн ааспыт күндүтүк саныыр ветераннарбын барыларын истиҥник, иһирэхтик Эҕэрдэлиибит! Кинилэргэ туох баар үчүгэйи баҕарабын, кинилэр санаабыт санаалара, баҕарбыт баҕалара барыта туолан истин уоннаттан дьоллоох-соргулаах буоллуннар уонна саҥаттан саҥаны, үйэлээхтэн үйэни айа тута турдуннар!
Икки тыһыынча уон икки сылга мин технология предпринимательство үөрэҕин бүтэрбитим СУФУ-га. Ол кэннэ биир сыл Өктөмҥө тахсан үлэлээбитим технология үөрэҕинэн. Онтон дойдуга кыйыга икки тыһыынча уон түөрт уон алта сылга дылы орто оскуола үлэлээбитим. Онтон куоракка көһөн онно сэттэ сыл үлээн бараммын бу билигин Тыараһатааҕы коррективнай оскуолаҕа технология үөрэҕинэн үлэлиибин. Мин технологиоз талан буолбутум диэн баҕар эһээм дьайбыта буолуо. Мин эһээм Николаев Василий Афанасьевич бэйэтэ бу кырасынай оскуолаҕа эмиэ технологиоз талан ыыппыт этэ. Кини бэйэтэ эмиэ онон-манан маһынан чороон оҥорорун сөбүлүүр этэ, дэлбиир оҥорорун сөбүлүүр этэ. Дьэ туохха сыһыаннаах этэ технология оруогар кини уопсайынан Миэнэ кэлимин эмиэ харда эрэ ымсыыран дуу эбэтэр баҕаран дуу буолуо. Киирбитим бу технология өйүтүгэр, үөрэҕэр. Биһи улаана Николаевтар династиялар икки үс тоҕуон биэс сыл буолларылаах уопсайа. Эбээм саҕалааччы, эһээм уонна мин бу саҥаһым, таайым, эдьиийим, күтүөтүм Буоламмыт бу барыта икки сүүс аҕыһын дуу тоҕуһун биэс сыл буолла. Бу билиҥҥи кэмҥэ устал туга бу усталыы ылсан наһаа ыарахан буолбута. Билигин оҕолор тэҥҥэ киирэннэр гуглан көрөллөр уонна эн тэҥ эн өйгүн кытта кинилэр өйдөрө тэҥнэһэ алар. Ол иһин бу оскуолаҕа кэлэр үөрэнээччи баҕалаах эрэ буоллаҕына кини үөрэниэн сөп. Ол ол эбэтэр Хайа баар оҕо билигин телефонтан киирэн «Мин билэбин, мин маны уоттаабытым, көрбүтүм, сылдьыбытым, оннук буолуо аҕата» диэн мөккүһэн оччолорго былыр тоқ улай ким эрэ баран Санкт-Петербурга баран үөрэнэн кэлэр оттон суола оҕото балҕантан кэлэр суола уонна барыта «Вау!» куорат Москваҕа оннук, Новосибирскайга оннук Онтон буланан билиги ону булбатар. Холобур, ким эрэ аһараан барбыт Россияттан ханнык эрэ педагогты, онтон ханнык эрэ оҕо баран алтайалаанынан сылдьан кэрийэн кэлэн быдан элбэҕи көрөр бүп буолар, онно быдан элбэҕи билбит буолар. Ол иһин мин бу билиҥҥи кэмҥэ саам ыарахан идэ диэн саныыбын. Күндү коллегаларбын кэлэн иһэр учуутал күнүнэн ититик истиҥник эҕэрдэлиибин, баҕарабын наар дьолу, соргуну, хаһан даҕаны самнымаан, ыарахан диэн тоҕулумаан биһиги оҕолору үөрэтэрбит олохсуйан үчүгэй, кэрэҕэ, сырдыкка биһи эрэ кинилэри итирдэбит дьоллоох буолуҥ.